Op eiser grousser Pressekonferenz fir den Entwurf vun eisem Wahlprogramm virzestellen, ech soe grousser, well mer sinn zu enger zimlech staarker Equipe Elo de Mëtten hei vertratt sinn eis zwee Deputéierten, den David Warner aus dem Bezierk Zentrum, de Marc Baum aus dem Südbezierk, an dann eis zwee Spriecher, de Gary Diderich an d'Carole Thoma. An ech selwer si Koordinator vum Aarbechtsgrupp Walen. D'Wuert ergräifen. Carole, fir unzefänken, fir Äech kuerz e bëssen de Werdegang vun eiser Programmdiskussioun virzestellen an och wéi mer wëlle weiderfuere mat där Diskussioun. Dat ass jo nëmmen den Ufank vun engem ganze Prozess, vun engem participative Prozess, dee mer wëllen aleeden. An da kënnt de Marc Baum am Plat de résistance der Duerstellung an der Analys vun der Situatioun an der Duerstellung vun deene wichtigste Punkte vun eisem Wahlprogramm An zum Schluss maachen ech och nach e puer Konklusiounen dann. An herno sti mer Iech alleguerten natierlech gären zur Verfügung, fir op Är Froen z'äntwerten. Mer sinn och frou, dass Der an der Mëttesstonn Zäit fonnt hutt, fir heihinner ze kommen, well et war leiderweis net anescht méiglech, well och verschiddener vun eis schaffen. Voilà, ech ginn dann dem Carole d'Wuert. Ech begréissen Iech dann och nach eng Kéier hei bei der Virstellung vun eisem virleefege Wahlprogramm, virleefeg, well en eréischt an engem Mount wäert ofgeseent gi vun all eise Memberen, a well mer bis dohinner ebe wëllen eng breet ëffentlech Debatt féieren iwwert eis Inhalter. Ech wäert elo net op d'Inhalter agoen, de Serge huet dat scho gesot, dat wäert herno de Marc maachen an de Serge. Ech wëll kuerz erklären, wéi mer ebe virgaange si fir un eise Wahlprogramm, fir deen opzestellen. Wichteg war eis virun allem, datt mer eng, zumindest eng éischt Embauche hu vun engem Wahlprogramm, éier mer eis Kandidatelëschte virstellen, well jidderee weess zwar ongeféier, fir wat mer stinn, mee mir fannen et scho wichteg, datt eis Kandidaten ebe wëssen, hannert wéi engem Programm si sech opstellen a si kandidéiere wëllen. Wat natierlech net heescht, datt déi meescht Memberen an och Kandidaten net souwisou och elo matgeschafft hu bei der Opstellung vum Programm. Wéi huet dat Ganzt ugefaangen? Am Oktober 2017, also scho eng zwou Wochen direkt no de Gemengewalen, hu mer en Zukunftsseminar organiséiert, wou all eis Memberen invitéiert waren a wou mer e ganze Weekend diskutéiert hunn, Wou komme mer hier a virun allem, wou wëlle mer hin als déi Lénk, mëttelfristeg, laangfristeg, awer eben och kuerzfristeg elo? Wat ass eis Strategie fir d'Chamberwahlen dëst Joer? Wat wëlle mer erreechen? Wéi wëlle mer virgoen? Et war en immens flotte Prozess an déi Resultater, déi bei deem Seminar eben erauskomm sinn, Déi hu mer dono mat an eis intern Strukture geholl, virun allem un eis Aarbechtsgruppen, un eng Rëtsch thematesch Aarbechtsgruppen, déi och duerch den Elan och vun de Gemengewalen wierklech gutt opgestallt waren, wou vill Membere matgeschafft hunn. Eis GTe si fir all eis Memberen op an awer och fir Leit, déi net Member si bei déi Lénk, well mer eben do esou wäitestgehend groussen Input wëllen erabréngen. An déi GTen hunn eben zum gréissten Deel elo dat ausgeschafft, wat mer herno virgestallt kréie vum Marc. An ech mengen, also zumindest esoulaang ech dobäi sinn, war dat, waren esou mat déi meeschte Leit, déi matgeschafft hunn op esou engem, u sou engem Wahlprogramm. Also et waren immens vill Leit implizéiert. Wéi geet et elo weider? Dat heescht, dat wat de Marc herno virstellt, dat ass eise virleefege Wahlprogramm an et ass eben elo d'Resultat vun engem partizipative Prozess ënnerhalb vun eise Strukturen, dat heescht wou eis Memberen, eis Sympathisante, wou jidderee konnt matschaffen. Mee dat geet eis natierlech net duer. Mir wëllen d'Debatt och no bausse bréngen. Mir wëllen, datt jidderee ka seng Meenung soen a säin Input eraginn, fir datt e groussen Deel vun de Leit herno weess, firwat mir stinn. An dofir wäerten mer elo während ongeféier engem Mount, bis Mëtt Juni, eise Wahlprogramm op en ëffentlechen Internetsite setzen, wou dann jiddereen e ka liesen a jiddereen e kann kommentéieren, also esouwuel ganz Kapitelen oder eenzel Fuerderungen, wann ee mengt, do feelt eppes oder dat do sinn ech net domadder d'accord, wann ee wëll seng Meenung soen. A mir wäerte probéieren, esou gutt wéi méiglech op déi Kommentarer ze äntwerten, d'Leit ze informéieren. Hu mer dat elo integréiert an eise Wahlprogramm? Diskutéiere mer nach doriwwer? Dass eeben esou eng ëffentlech Debatt entsteet. An d'Zil ass eben, fir den Austausch ze fannen, esou datt d'Leit verstinn, wéi eisen Denkprozess ass, wéi mir op eise Wahlprogramm komm sinn, an esou datt mir och gesinn, wat d'Leit dobaussen, ausserhalb vun eise Strukturen, awer och eis Memberen beweegt a wat hinne vläicht nach wichteg ass, wat bis elo feelt an eisem Programm. Et ass net fir d'éischt, datt mer dat maachen, 2015, wou mer eis alternativ Verfassung ausgeschafft haten, hate mer dee selwechten Debat och online gefouert an dat war eng relativ flott a lieweg Diskussioun ginn, wou vill Leit och matdiskutéiert hunn a wou mer och, mengen ech, nach eenzel Punkte mat erageholl hunn an eis Ausaarbechten. Den Internetsite, dat wäert een Deel vun eisem partizipative Prozess sinn. Mir wäerten awer selbstverständlech och nach selwer Leit, Organisatiounen, deenen Input eis wich-, deenen hiren Input eis wichteg ass, eng Kéier uschreiwen, fir dass se eis dann och wierklech hir Meenung zu eisem Programm soen, Leit, déi vläicht Experten op verschiddene Gebitte sinn, fir dass mer, wéi gesot, dee breeden Input hunn. Voilà, dat war et eigentlech elo vu mir. Mir hoffen deemno, dass eng Rëtsch Leit, dass vill Leit wäerten deen Outil notzen a mat eis diskutéieren, fir dass mer eeben déi ëffentlech Debatt kréien. An da géing ech soen, dann ass et um Marc. Dee wäert elo natierlech net op all Detailer agoen. Mir wäerten och nach an den nächste Woche Pressekonferenzen hunn, thematesch Pressekonferenzen, wou mer eis Haaptsujeten bësse méi detailléiert virstellen, mee den éischten Iwwerbléck, dee gëtt eis elo mol de Marc. D'Carole ass elo schonn op de Prozess agaangen, wéi mer dann finalement zu deem heiten Dokument komm sinn, an ech versichen mech da elo mol um der Presentatioun vum Plat de résistance, eise provisoresche Wahlprogramm. Mir haten eis am Ufank zum Zil gesat, e Programm ze entwéckelen, deen esouwuel kohärent ass a sengen eenzelne Punkten, Moossnamen, Fuerderungen, wéi awer och ambitiéis a senger gesamtgesellschaftlecher Zilsetzung, dat heescht op der Héicht vun deene gesellschaftlechen Erausfuerderungen, déi mär als déi zentral erausgesicht hunn. Duerfir ass et e Programm, dee versicht, e Spagat ze maachen, engersäits tëschent mëttel a laangfristegen Ziler a gläichzäiteg awer och ganz konkrete Fuerderungen a Moossnamen, déi mer wëllen ergräife fir zu deene mëttel a laangfristegen Ziler ze kommen. An dat ass och, mengen ech, déi eigentlech Ambitioun vun dësem Programm, déi doranner besteet, de dem Land a virun allem dem de Leit, déi an dësem Land wunnen, liewen a schaffen, nees Perspektiven opzemaachen a Perspektiven ze bidden. Perspektiven op en éierbart Liewen, Perspektiven op e bessert Liewen. Well fir eis huet sech ganz séier erausgestallt, datt all Politik sech moosse léisst un engem grousse gesellschaftleche Verspriechen. An dat Versprieche besteet doranner, datt et d'Ambitioun ass vun all Generatioun, datt et der Generatioun dono besser geet. A mer wëssen awer och, datt no 40 Joer oder bal 40 Joer Neoliberalismus dat Verspriechen, datt et de Kanner besser geet wéi der eegener Generatioun, fir déi allermeeschte an där dote Form net méi ginn ass an doduerjer dee gesellschaftlechen Zesummenhalt ëmmer méi Rëss kritt huet zu Lëtzebuerg an an Europa. Duerfir gëtt et an eisen Oen héich Zäit, nees eng Kéier no vir ze kucken, an de sozialen a gesellschaftleche Fortschrëtt ze denken an ze benennen, virun allem awer, esou wéi mer hei wëlle virgoen, Step by step ze beschreiwen, Schrëtt fir Schrëtt ze weisen, wéi dës fortschrëttlech gesellschaftlech Transformatioun verwierklechbar ass, déi Transformatioun, déi mär als sou batter néideg unerkennen. De Programm ass an 22 Kapitelen opgedeelt, wou et iwwer 400 Punkte ginn, an Der verstitt, ech wäert elo net déi 22 Kapitelen am Detail virstellen an déi 400 Punkten, mee probéieren an de Kapitelen déi inhärent Logik opzeweisen, déi sech wéi e roude Fuedem duerch de Programm zitt. Eise Programm baséiert als alleréischt op der Analys vun eiser Gesellschaft, d'Analys vun der Zesummesetzung vun eiser Gesellschaft a virun allem der Entwécklung an deene leschte Joren an domadder verbonnen och deenen enormen Erausfuerderungen, deene mir eis stelle mussen. An déi weesentlechst Schlussfolgerung, déi mer zéien, ass, datt dëse Modell Lëtzebuerg, dee mer an deene leschte Joren, Jorzéngten erlieft hunn, net méi laang drobar ass. An duerfir musse mer wesentlech Transformatiounsprozesser aleeden an eis duerfir engagéieren. Den aktuelle Modell ass net drobar, well trotz gigantesche Wuesstumszuelen d'Schéier tëschent Aarm a Räich ëmmer méi grouss gétt, dat heescht déi sozial Ënnerscheeder wuessen, ëmmer méi Leit dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, de Chômage zwar zeréckgeet, mee just marginal méi kleng gëtt an d'Aarbecht och scho laang net méi virun Aarmut schützt, obwuel, oder vläicht grad well, zu Lëtzebuerg an der Moyenne esou vill geschafft gëtt wéi a bal kengem anere Land an Europa. D'Wunnengspräisser klammen an d'Astronomescht an en Daach iwwert de Kapp ze kréien ass zu Lëtzebuerg e Luxus ginn. Eise Schoulssystem verstäerkt déi sozial Ënnerscheeder amplaz se méi kleng ze maachen a mär sinn an den leschte Joren ëmmer méi ofhängeg gi vun engem Wirtschaftssecteur, nämlech der Finanzplaz, deen eis seng Reegelen a Gesetzer diktéiert an deen eis weltwäit als Schmuddelkanner am Eck stoe léisst. D'Betriber bezuelen ëmmer, droen ëmmer manner zum Steieropkommes bäi, d'Privat Stéit ëmmer méi. Eisen embryonären öffentlechen Transport ass vir an ass vir, bäi an nach net widder, a mer sinn allerleschten an Europa, oder bal allerleschten an Europa, wat d'Energietransitioun ugeet. D'Biodiversitéit Waasserqualitéit, d'Qualitéit vun eise Biedem an eiser Loft sinn an de leschte Jore stänneg réckleefeg. Eis Landwirtschaft ass net op d'Ernärung vun der eegener Populatioun ausgeriicht a just e klengen Deel vun de Leit ass un den Decisiounsprozesser bedeelegt. Ëffentlech Dingschtleeschtunge gi weider privatiséiert an domadder verléiere se u Qualitéit an un Zougänglechkeet fir d'Bierger. Dee Wuesstum, dee mer hunn, ass awer net de Problem u sech. De Problem ass éischter, wou dee Wuesstum hierkënnt, wéi en organiséiert ass a wien dovunner profitéiert. Zu Lëtzebuerg ass dat Band tëschent Wuesstum a Wuelstand zerrappt an déi Vill schaffen am Hamsterrad fir de Profit vun deene Wéinegen. Dëst wëlle mär änneren. A mir hu véier Transformatiounsprozesser erausgeschielt, Chantieren, déi sech quasi transversal duerch de ganze Programm zéien. Dat ass déi sozial Fro, déi ökologesch, déi wirtschaftlech an déi demokratesch. An eise Programm fänkt un mam éischte Kapitel, Aarbecht. Aarbecht als dee Pilier, dee mir Gesinn, déi mär benennen als dat, wat Wäerter an enger Gesellschaft schaaft. An duerfir ass et essentiell, datt e Mënsch, dee Vollzäit schafft, vu sengem Loun dezent liewe muss kënnen. An duerfir brauch mer eng substantiell Erhéijung vum Mindestloun. Mär wëllen de Chômage an net de Chômeur bekämpfen an duerfir muss de Staat seng Verantwortung iwwerhuelen a mer hunn dozou e Konzept entwéckelt vum Employeur, vum Staat als Employeur en dernier ressort. Mir mussen awer och erëm den zivilisatoresche Fortschrëtt an de Mëttelpunkt stellen, den technologeschen Entwécklunge Rechnung droen an d'Aarbechtszäit reduzéieren, kuerz a mëttelfristeg. Mär wëllen jonke Famille wierklech d'Méiglechkeet ginn, Beruff a Famill zesummenzebréngen, fir de Mann a fir d'Fra duerch ënner anerem d'Ausweidung vum Congé parental. Mär wëllen d'Sécurité sociale zu engem wierkleche Pilier vum soziale Fortschrëtt maachen, nohalteg ofsécheren an zum Garant virun der Aarmutsvermeidung hei am Land maachen. Mär wëllen och iwwer dräi Achsen d'Logementsproblematik ugoen. Éischtens endlech d'Offer u Wunnraum erhéijen, deen existéierenden, zweetens broochleiende Wunnraum mobiliséieren an drëttens d'Rechter vun de Locataire stäerken a schützen. Mer wëllen e Gesondheetssystem, eise Gesondheetssystem fit fir d'Zukunft maachen, andeems jiddereen onentgeltlech déi beschte medezinesch Versuergung kritt. Mir wëllen och, datt all Kand zu Lëtzebuerg déi beschten Ausbildung kritt a reell Chancen op sozialen Opstig. Duerfir brauche mer eng staark ëffentlech Schoul fir jiddereen, mat engem Tronc commun an enger seriöser professioneller Ausbildung. Déi ökologesch Transitioun, fir déi mer eis engagéiere wëllen, besteet ënner anerem doranner, datt mer eis mëttel a laangfristeg op 100 Prozent erneierbar Energien ëmklamme wëllen, besonnesch wat d'Elektresch ugeet, wou dat jo och ganz kloer nogewisen ass, datt dat absolut méiglech ass. Mer wëllen d'COP 21 Ziler verbindlech an déi national Gesetzgebung aschreiwen a mer flichten eis gäre selwer méi wäit ze goe mat méi ambitiéisen Ziler. Mer wëllen och dat progressivt Erausklammen aus dem Tanktourismus organiséieren a mer wëlle konsequent an déi nohalteg Sanéierung, energetesch Sanéierung investéieren, och dat mat verbindlechen an am Programm quantifizéierten Ziler. Mer bauen den öffentlechen Transport aus zu engem wierkleche Service public, deen och fir jiddweree gratis ass. Mer wëllen eis Landwirtschaft transforméieren zu enger resilienter, déi fir de regionale Maart wierkt an eis begrenzte Ressourcë fir d'Generatiounen duerno nohalteg schützt. Mer engagéieren eis och fir eng ökonomesch Transformatioun, an dat fänkt domadder un, datt mer kuerzfristeg rausklamme mussen aus de Steiertricksereien an eis Finanzplaz op nohalteg Been stellen. Léiwer eng koordinéiert Sortie aus deem, wat net méi ze halen ass, wéi e brutalen Exit aus deem, wat alle Länner schued. Eist Land huet, sou gesi mär et, huet Kompetenzen a mär mussen se ausbauen a stäerken. Duerch den eesäitege Fokus op d'Finanzplaz hu mer verschidde Chancen an der Vergaangenheet verpasst. Mä eist Land ass räich. Seng Sproochevielfalt muss als Atout unerkannt ginn. Déi öffentlech Recherche muss ausgebaut ginn. Eis lokal a geographesch Ressourcë musse besser notzbar gemeet ginn, mer mussen d'Solidarwirtschaft stäerken an déi regional Kooperatioun och wierklech ugoen. Resolut Investitioune maache mer gären an d'Diversifizéierung vun eise Ekonomien an Zukunftsbranchen, natierlech Ressourcë, biologesch Landwirtschaft, eis geographesch privilegiséiert Situatioun zur Logistik als wierklechen Atout weider denken, erneierbar Energien, Materialfuerschung, Kreeslafwirtschaft, Tourismus, kooperativ Digitaliséierung, Etc. Dat si just Stéchwierder, déi mer am Programm ausbauen. Déi demokratesch Transformatioun fänkt och mam Constat un, datt wann an engem Land just nach e klengen Deel vun der Populatioun wiele geet, datt dat Land dann definitiv e Problem huet. A mer wäerten eis weiderhin engagéiere fir d'Ausweidung vum Wahlrecht, well et eng elementar Viraussetzung ass vun der demokratescher Partizipatioun. Doriwwer eraus ass d'Demokratie awer och am Programm en transversale Sujet a fënnt sech a bal alle Kapitelen erëm. Ugefaange mat der wierklecher Debatt, déi mer féiere wëllen iwwer eis nei Verfassung, wa se da sollt debattéiert ginn. A wéi Der wësst, hu mär eis och schonn dozou eege Propositioune gemeet. Mir hunn eng eegen alternativ Verfassung entwéckelt, déi mer och gären an deem Diskussiounsprozess géife gär mat erabréngen an och zur Diskussioun stellen. Mer brauchen awer och eng Demokratiséierung op der Aarbechtsplaz, mat erweiderte Rechte fir Salariéen, fir d'Vertrieder vun de Salariéen, dat heescht vun deene Leit, déi de Räichtum hei am Land schafen. Wann een wéi mär eng grondlegend Verännerung vum Modell Lëtzebuerg wëll, da kann een dat just mat de Leit maachen. An duerfir stinn a quasi all Kapitel wesentlech Dispositiounen fir d'Leit un den Décisiounsprozesser ze bedeelegen, déi wäit iwwer dat erausginn, wat mer bis elo kennen. An duerfir ass dëse klenge formalen Deel, datt mer wëllen eise Programm zur Diskussioun stellen, och Ausdrock dovunner. Fir dës Verännerunge kënnen an Ugrëff ze huelen, brauche mer e staarke Stat. Mer brauchen eng staark ëffentlech Hand, well si ass dee gréisste Géigner vum Neoliberalismus, dee jo bekanntlecherweis alles wëllt zur Wuer maachen, esouguer déi tëschemënschlech Relatiounen. Mir hunn e Programm entwéckelt, dee certes vill kascht, mee et ass awer och e Programm, deen nei Ressourcë generéiert an d'Suen do hëlt, wou se sinn, beim Grousskapital, deene ganz héije Fortunen an den enorme Profitter, déi hei am Land erwirtschaft ginn. Eise Programm wäert zousätzlech Depensë mat sech bréngen, mee deem stinn och entspriechend Recettë géigeniwwer, ouni datt dowéinst d'Luuten hei am Land ausginn, mee am Géigendeel éischter en Deel Steiergerechtegkeet erëm hiergestallt gëtt. An och méi wéi dat, well duerch déi transformatoresch Prozesser, déi mer wëllen ugoen, entsteet nees eng nei Gerechtegkeet tëscht de Leit, awer och tëscht de Generatiounen, déi och e Recht hunn, Déi Generatiounen, déi no eis kommen, nämlech e Recht méi ze hunn, wéi mär haten, an duerfir mussen mär eis mat dësem Programm asetzen. Déi Programmdiskussioun, déi mer elo féieren, zënter Méint, op eng ganz eingehend an seriö Aart a Weis, ass zréckzeféieren op eng strategesch, Diskussioun, déi mer virdru gefouert hunn. An zwar hu mer an der Lëtzebuerger Gesellschaft dräi Bruchlinnen haaptsächlech analyséiert. Éischtens ass dat de Gruef tëschent ënnen an uewen, tëschent deenen, déi schaffe ginn, an deenen, déi dorunner verdingen. An ech mengen, dass dee Gruef och zimlech offensichtlech fir ëmmer méi Leit haut vill méi déif ass wéi an där Zäit virdrun. Zweetens gëtt et en demokratesche Broch an der Gesellschaft, net nëmme beim Wahlrecht, mee och bei der Verfügung iwwert de Räichtum, bei dem Matdecidéieren, bei ekonomeschen Decisiounen, wat haut ëmsou méi Konsequenzen huet virun der Globaliséierung, déi mer kennen. Drëttens sinn déi ekologesch Existenzbedingunge vun der Mënschheet a Fro gestallt, an zwar vun deene selwechten, erëm eng Kéier, déi fir déi sozial an demokratesch Brochlinnen an der Gesellschaft zoustänneg sinn. Mär gehéieren ganz einfach zu deene Leit, déi sech net domat erafannen. De Marc huet am Detail d'Schwéierpunkten oder wichteg Punkten aus eisem Programm duergestallt. Eis Fuerderungen a Virstellungen, wann een dat misst resüméieren, hunn am Fong geholl ganz kloer ee grousse gesellschaftleche Géigner, Well wann een an d'Wahle geet a wann ee Politik mécht, dann huet een och Géigner. Dat ass déi kleng Schicht vun deenen Ultraräichen, déi d'Gesellschaft dominéieren an déi och fir déi dräi Frakturen do zoustänneg sinn, ganz einfach well se an hirem Interesse sech ëmmer méi opmaachen. Eis Géigner sinn och all déi, déi hëllefen, déi Interesse ze zementéieren. déi déi hëllefen de Widderstand ze blockéiere géint esou Entwécklungen, a si fanne se also och logescherweis an der etabléierter Parteielandschaft, déi op eng Regierungsbedeelegung baluckt an déi alt erëm eng Kéier untrëtt, rhetoresch untrëtt, fir dat z'ännere wat se selwer mat veräntwert huet. Mir wëllen am Fong geholl dogéint en eng Aart historesche Block opbaue vun deene Schichten an Organisatiounen an der Gesellschaft, déi en Interessen drun hunn, dass sech eppes ännert an déi aktiv och sinn op deenen dräi Fronten, déi ech virdru genannt hunn, der sozialer, der demokratescher an der ekologescher. Mat eisem Programm gräife mer och vill gesellschaftlech Fuerderungen op, déi do gestallt gi bei deene Leit, déi sech net afanne mat deene Beschränktheete vun der. Produktiounsweis, wéi mer se kennen, och mat de Rücksichtslosegkeeten, mat de Brutalitéiten heiansdo vun deeër Produktiounsweis, déi, wou et ëmmer méi kloer gëtt, prioritär dem der Vermehrung vum Räichtum vun de Wéinegen dingt. A mär wëllen déi Fuerderungen am Fong als engem Programm vun de Villen zesummeféieren. Ech wëll drun erënnern, dass d'Franséisch Revolutioun entstanen ass aus enger Rei vu scheinbar banalen Fuerderungen, déi deemools gestallt gi sinn an sougenannte Cahiers de doléances, déi einfach d'Mësstänn vun der Gesellschaft am Viséier haten, ouni onbedéngt kloer Visioun och ze hunn, wéi déi Gesellschaft kéint verännert ginn. Mer betruechten eis dofir aus deeër strategescher Iwwerleeung eraus als eng transformatoresch Lénk, eng systemverännernd Lénk, an grad dowéinst, ass och d'Programmdiskussioun bei eis esou wichteg. Dofir quäler mer eis och heiansdo domadder, wat der Fuerderunge ee soll stellen, wat der Fuerderunge realistesch sinn, wat der Fuerderungen eventuell net realistesch sinn, wat fir Fuerderunge méi laangfristeg sinn, wat derer méi kuerzfristeg sinn, wéi de Bou zwëschent deem laangfristegen an deem kuerzfristegen ze spanen ass. Well villes hänkt natierlech of aus eiser Vue vum Kräfteverhältnis och an der Gesellschaft. Net eleng vun eis. Mer hunn eis dës Kéier op esou ville Gebitter mat konkrete Saachen, mat konkrete Fuerderunge virgewot wéi nach ni an eiser zwanzegjäreger Geschicht. Et ass vill Expertewëssen och dran agefloss an deem, wat Äech virläit, och vill politesch Diskussioun iwwert e weidere Wee. déi domadder verbonne war, a mer fänke jo och e licht un mat der Diskussioun, wéi d'Carole virdru ganz richtig gesot huet, a wëll ech nach derbäi soen, eise Programm ass méi wéi einfach nëmmen e Wahlprogramm. Wann e bis ugeholl ass, da soll et och eng Aart Programme permanent ginn, och no de Wahlen, op deem mer reegelméisseg schaffen, dee mer nach weiderhin adaptéieren, eng Source vun Inspiratioun och fir eis Interventiounen op alle Pläng. Selbstverständlech, de Wahlkampf féiere mer net prioritär mat dem Text vun deem Programm do. Mer féieren e mat grëffegen Texter, déi mer amgaang sinn auszeschaffen. Mer wëllen e Manifest maache mat eise wichtege Vuen a Fuerderungen. Mer wëllen thematesch Flyere maachen, eng Wahlkampfzeitung oder zwou Wahlkampfzeitungen, Videoen, eng modern digital Campagne a virun allem och Präsenz op der Strooss bei de Leit. D'Carole huet et virdru scho gesot, et sinn nach weider dräi thematesch Pressekonferenze geplangt, eng den 29. Fënneften iwwert de ganze soziale Beräich, deen Der fannt besonnesch an deenen éischte Kapitele vum Programm, den 12. Sechsten eng iwwert déi ekonomesch Froen. an den drëtte siwenten eng iwwert, mam Schwéierpunkt Jugend, water Fuerderunge sinn ze stellen am Hibleck op d'Uspriechen och vun deene Jonken. An déi dräi Themen och si gläichzäiteg och Schwéierpunkte vun enger Precampagne, déi mer elo schonn ugefaangen hu wou och elo geschwënn deen éischte Video presentéiert gëtt. Voilà, dat just nëmmen zur Prezisioun. Domat wier ech eigentlech fäerdeg. Ech giff Iech da bieden, esou vill Froen ze stellen wéi méiglech, och ganz komplizéierter, wann et muss sinn, well mer si bereet, dorobber z'äntweren. Och déi Leit, déi bis elo net geschwat hunn, sinn och dofir hei, fir mathëllefen, op Är Froen ze äntwerten. Voilà.